Yes. Kawuono adwaro mondo akele weche moko gi dholuo matin. Yeah. Injili ok en mar joloka kende. Seche moko nyaka waparie jogewa be. an nawachonu ni dago mondo adhi adhi gi ji duto omiyo adwa nakeli wach moro eh, fallen halen erokamano kuom biro luongra jomoko confirm na kabe sound ber asebiro ka pastor george ngalo erokamano fallen halen erokamano kuom biro wachna uru kuonde mwaye

luong na luonga ji mondo bi adwa miyo wach kae to chaka miyo wer machielo haleluya haleluya Mm, Nelson Kayungo is watching. Nelson, thank you for coming. Vincent Okeno, thank you.

Apako nyingi ya sana ruodh kelo ruodh kwe Nyasaye malich Jehova mar kedo Jehova mar loyo malocho ne ji odhi adhiya ka molil to mako nyakono gi lwete ne chalo chuma to ting'e momaye jachien live live mokele mowacho ni titija Mwowi Josalino, mano ulu. Mano ulu doti meleza. Manya manya, manya manya kata YouTube doti meleza. Hallelujah. yes, you. Hallelujah. Wasomia mumama pio pio, kawuono adwa ni mondo awuoye kod dholuo.

Eh, koro beda beda wudo eri beda beda kanyo beda beda kabisa beda beda ikaw ka kom mos tiket simbi pire pir simeno malong'o kata ka in e nyim tv bed kanyo ma kata lwang' nie mahuyore umi kik igwony kik iriembi tibeda beda kanyo to kata ka in gi sime pire ka ng'ama piro nyathine mokwongo eh, ma kong'iyo to neno suche kuome kong'iyo to neno suche kuome pire mondo atiek mana wachne dakika manok okabi kawo thuolo mang'eny to kik iringi mane ka utimo gimoro ni lefting lefting lefting lefting no no no no no mm? eh, kik imi the number the graph ni dok chien dhi kata mana akwayi bedie ayie mane wachalo crusade to bedie matin muma wacho niya Uh, uh, ruodhi mar ariyo uh, chakre ochiko kod apar abiro some kisungu taloko gi dholuo and he said thou hast, hast a hard thing nevertheless If thou see when I'm taken from thee, it shall be unto thee, but if not, it shall not be so. Yes. Wach machomo godhiambo sani wachaka somo machielo uh, tich joote tich joote adek matindo adek nyaka bich tich joote adek

kod ng'ama iluongo ni Elisa bang' higni modhuro to okete test mar neno okete test mar neno ma kata mbalo wang' onge kendo ne ng'ama nowinjore oter Elija e komiti mar ng'ado bura e komiti miyake mwandu e komiti mar ng'ama nomi power of attorney manomi teko mar pogo mwandu nikech Elija ne nigi mwandu mar chuny, mwandu mar teko, mwandu mamiyo nying idho, mwandu mamiyo nying idho, mwandu mamiyo uh, uh, uh, gik matimore ne ng'ato idho, niluongo ni mwandu mar teko. Elija be jatisbi. To kata kamano, bang' kosewuotho kode, owuotho gi kijana ni kijana ma owe gimoro amora to ka kijana cha okwaye ikodo kijana ni ani ng'ane dwa kawo to dagi ng'ane dwa kawo to dagi gia Jordan gidhi Jeriko giwuotho wuotho kamano dagi oramo ne ok adwa wuoyo mang'eny to nitie ramo ma ng'ato nyalo ramo godo e nyim Nyasaye ma kata ji nitie gik ma gineno ma jomoko be neno adieri mawachone ni nyasaye onge kodi kendo ithagori ibiro tho ibiro dhi e mach in kata pugratoni ok ibi dhi kale kendo gik milemego ok ibi yudo to en orama rama ni geche nitie kama wang'e nitie gima wang'e neno ok pogore gima wang' jomoko neno to ne ogik sama koro wang' elisa nyaka nenie kiwango machielo ok neno moro ma kawaida nikech eh, o sa kogik to oko jatende ja, ja miluongo ni Elija kore niya aneno kiseramo kijana janabi matin aneno kiramo to wachna nikech adong' gi dakika manok ikawa adhi adhi ikawa koro wachane speak your case wachane gimidwaro to mbore ambone pa To Elija nobwok ka gima ne ok ung'eyo ni gima uh, kijana ne dhi dwaro ni ne en gima makore gi ngimane. Ne ok ung'eyo ni ngimane ne kijana ni dwa dong' godo e piny ka. Omiyo kijana nokore ni ato teko ni ema dwaro. Ato kendo adwaro nyadiriyo, adwaro teko ni. Roho pino ema dwaro. Omiyo Elija ong'iye mowacho ni, "Ei, ikwayo gima tek." Ne gik matek ikwayo gi joma wang'gi ochiek kendo joma ochomo wang'gi kuom Nyasaye, joma nigi wang' moluoro ng'icho kendo luoro Satan, ni gin gibolore ni Satan ka ka ka ka, ka uh, uh, uh, obolore ni Satan ka nyako moro modiye tie konga godhiambo to muodore gi lum choro lum kata ite yien eh, eh, yie ya dagi dagi nang'a daga daga mago ok donj kanyo ka kori dwaro ng'ama wang'e chomo wang' ng'ato tir mokone niya gimikwayono to tek idonje piny kamiluongo ni kama the impossibilities nitie to kata kamano isewuoyo Tadwaro niya, nitie kama wach ni kawuono dwa donjogo. Wach ni koro kawuono dwa donjo gi kama iluongo nang'owa, neno moriere tir. Neno moriere tir. Ne ji mang'eny Yesu pakuru hmm, wachona ni duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ne Yesu wachona namin ji mang'eny weng'iyo Yesu to ging'iyo chandruogegi. Ma e sida, ma e gimomiyo ji mang'eny ok, ok go abal e nam ono nikech gigo abal e nam chandruok ma giywago e chandruok ma gitiyo gi chandruok ma gidakre ne chandruok ma joyalo go, go abandeno kodgi e kar chandruok e aband lewo abande leo abande kwamo abande iyi abande koki abande wiyi iye wiyi kaka isuke kaka itude kanyo jachien odake lawi nochiek lawi nobor lawi nokandho lawi notatiglo no ji mang'eny ok ng'i yesu ka gidwa dhi kidwa dhi kama yesu nitie we ting'o ne yesu chandruok ni ting'o ne yesu ni chandruok ne gini kaka tima ne gini kaka tima mm -mm. we yesu mondo penji ni to gino osebedo ka timi karang'o mana kaka ne openjo ng'ato e muma manyien ni to nyathini gino osebedo ka timo karang'o ni nyaka atine bas ikre uru nikech useng'iya to koro kik ung'i gino an mondo ung'iya ubiro neno gima dwa timo sani kisedhi kuom makanika mang'ongo, idhi kuom injinia, kuom dokta, kuom jayeng'o maduong' ma ma midhi kuome mis kisesudo kuome winji ng'at moro miluongo ni a iluongo ni a Luka nochuogo wer moro mowacho niya jathieth maber osudoka en Yesu. Tiye niya noyudo kai kata yedhene manochokorego mane ji ong'e kaka ne en agodo dokta koro ok nyal koro siemo ne ji Yesu ja Nazareth. Kawuono godhiambo awacho niya Elija be onge wache ni Elija kono uh, uh, e, e, Elisa ni kiki kinkeanyi nena kadhi kinena kadhi tiyude to kati mbala mbala wang'ini pap tiyudo kasedhi ok niyude ng'owu ne mae gima timo jomoko kawuono inyalo lamo ne nyasaye milam ne nyasaye milam ne nyasaye to nikech gicha pod owinjo ka gicha nitie manyunyo pod owinjo ka gicha yweyo boreno pod yweyo pod oneno ka gino nitie kae to wacho niya nyasaye konyo ng'ama konyore kende iwinjo uh, jothioloji marom jothioloji maricho nyasaye konyo ng'ama konyore kende nyasaye konyo ng'ama oringo mago weche mag miriambo manoa e piny ruodh jachien ok gin e muma ok iniyud gi e muma kata kat be ok gin be ok gin itudre gi muma nikech kata iyud mana ner gi muma to gimako osiep gi wuod ner gi muma mondo kaba ka giyud mana kaba jogo nyalo bedo relatives ok donjre haleluya tiende niya wach nyasaye wacho niya ni ng'ato yie gi chunye to ulo gi e dhoge Terese ok niya ni ng'ama ni Nyasaye konyo ng'ama konyore kende. Reke konyori kendi, otamo konyi na. Hmm? Kisenyalo ni nyalo konyori kendi ni rieko ni nitie. In walamo ni to in iywago doctor ma India. In walamo ni Nyasaye to in iywago doctor ma, ma, ma, ma Kenyatta Hospital. In walamo ni Nyasaye, to in iywago dokta ma Nairobi, eh? Moro ming'eyo mane oyango ng'ato, ok gane mane oyango, to ito to wadwa yangi sani, e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Ni Yesu we ng'iyo chandruok, we kawo chandruok kae tiketo chandruok ni duong' machalo Kilimanjaro. Kawo Yesu obed maduong' moloyo Mount Everest, kae to chandruok ng'iye kanyo to ing'iye gi ing'iye go tada, ing'iye ki chaye iwacho niya dhieri to taneni tachayi ok ibi thaga ok abi ywakni ka kulo wiya piny ka chiemo taparo na dhier ka wuotho taparo na dhier one sa asaya misiko kiomo dhier gi pachi kata iomo tuo gi pachi ni paro ni kaka ng'ane notho emi kaka ibiro tho mitude gi laini mag jodala moko mane otho ka tuo nonego ni gini nonego ji dala wang'eye mamae kaka kia odada notho mae kaka kia kwara notho inde nitiere daraja manomuki to ger daraja manomuki to ger machalo mar bbi en ondike hmm, duog gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ni yesu ondike kitabu mane ondike eh, buk mokwongo hmm, buk mokwongo mar timotheo ariyo abich owacho niya ni nitie nyasaye adi achiel to ng'ama nie kind nyasaye no gi dhano iluonge ni ng'a dhano miluongo ni ng'a yesu to ok yesu kende kristo mano en jager dereche ma wang'eyo masani manitie mano e bbi building bridges initiative mochaki e polo ochake gi yesu kristo miluongo ni janazareth koro weng'iyonwa chandruok weng'iyonwa gi kakidak weng'iyo ok wadwa ng'e kaka idak paulo wacho ni kaka wadwa biro e rudo ok wadwa ng'e kaka dudak ok adwa ng'eyo kata nosenyuomi gi chwo apar ok wadwa ng'eyo kata in ni to inya digoro ok wadwa ng'eyo gik ma dotimore ni yes kijana ok wadwa ng'eyo nyithindo mane nyuol e amiga ok wadwa ng'eyo mon ma noseweyi gima wadwaro We ng'iyonwa kuro, ng'inwa ne kama Yesu nitie sani. Kinene to nyaka iyudi. Sa asaya ma in ine Yesu malong'o, minene miwinj kinene ni pap! to sano ema jochiende tetetetetete mane lawi mane omoko e ngimani nyaka agi ng'wech literally and they will run away from you yes opake mano emomiyo muma wacho e tich joote ne nitie ji ariyo joyal ariyo iluongo ni yawuot mor polo yes mens of thunder hmm, yawuot mor polo nyingi gi ng'a petro achiel johana johana rito chula ma fatimo e, en en asia nojaneno ma neno mang'ula kendo nyasaye ne wuoyo kode to petro tiluongo ni arusra jagogo hmm, mong'iyo gi gik miywayo gik matek eh, jagogo mong'iyo gi nam hmm, Ing'e ni jonam ong'iyo gi weche modhuro mamoko ka biwacho ka. To Petro ma wuod Jona ni, eh, ka gidhi kato omaya maya Johana pap rando nikech ka ng'anja ong'iyogi mowacho niya and he fastened his eyes on them nong'iyogi kama gite nong'iyo gi to Petro wacho ni bas koro sani mich ne nyaka ti mm, adwaro mich na mondo ti Johana to rit chulo ma fatimo mobro dhi kata kobro dhi sa chandruok kata kobro dhi kam samanade I don't care omiyo Johana bende odwa jo Petro dwa siemo ne mana ng'an chaka kiyudo ono ono kiyudi gi joma ni e salamba land joma ni e salamba land biwinja joma ni kar nindo hmm? na gin ka gidhi e kanisa omodo nindo en kobedo piny kowinjo winjo wach nyasaye omodo nindo to intanet to ng'iyo mana ka gima notimo garus sime mar intanet mar facebook jomoko picha moko gumo moko ke otimore nade mano to ok onindi to kodhi e kanisa odonje Slumberland eh? kae to ang' ohang'o dhoge kae to dwaro ni mondo ji janabi moro ni mondo korne wach iwachi ni mi nyaka iyud kendi wuon ibiro yude nade ok ni ka ng'ato nie mokoroni ibiro yude king ka wang'i tichomo kuom Yesu miluongo nang'owa Janazareth iluongo nang'owa Kristo duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odog ne Yesu kae to okone niya mm, wan fedha gi dhahabu onge go to ok ni jogo nene onjobno mondo odhier yes samoro sama ne jawar otho cha to de pod onge gik moko to gige gi ne nitie kata kamano muma wacho niya kokono jam chani ngiwa okokona ni ngi problem mari ni wa amula ni tiendi mona yuda ne kaka tiendi gi odolore ka be remo nitie to ka leche madongo be nitie matero ma ma, ma communicate gi gi gi gadundo to kelo dile ma kacho keno sa to no oko deo nikech no onge gi knowledge petro gi ne onge gi knowledge mar anatomy mar dhano omiyo kone mane ngiwa ngiwa we ngiwa no problem awacho ni ngato godhiambo sani ni kata dhako e moweyi kata dichuo e moweyi kata giang'o e motamore kuomi we ngiyo sitino ahinya ni kamoro amora miyale ni to kanye marie miketerie chokruok biwinja hmm? gima ng'eny ka ni chandruoge ne moringo kodhi go chokruok olawo go chokruok nyaka to nyaka ginene kabiro wona ngowa ah, o oh, ah, isiolo olawo ni chandruoge no chandruoge ne molawo go chokruoge chandruok ok lawo go chokruoge chokruoge dhi ni dhi neno yesu to kidhi neno yesu to nitiere gik mobiro timo Mano emomiyo Muma wacho gik mawacho gi ondike Muma nang'o ni he can do he can do more than we can more than we can think or comprehend. Onyalo timo moloyo ma waparo kata ma wadwaro kata ma wakwayo. Nang'o kiseng'iye e ok eneno ng'icha ng'icha ma kawaida en ng'icho man gi anointing. Kawuono adwa lamo ne ng'ato mondo ibed gi ng'icho mar anointing Mondo iyud Yesu kamili, en kinene, Yesu kinene hmm? kinene Janazareth kinene to wang'i yawore nikech en en ler ler kineno to mudho nyaka a ler ler en en ler en ler mar piny ni to ne en ler mar piny to mudho noteme to mudho ok notame rieny mano momiyo waluonge ni achieng' jamondo mano momiyo waluonge ni sulwe mar okinyi en ye ler mar piny the light of the world kinene kineno yesu we neno sida mae meseji na ma kawuono godhiambo we neno sida we neno lewni lewo baraj akwamo alewo akwam nimar eka kilemo ibiro lemo ibiro beyo dhogi ibiro beyo galewo ibiro beyo kabe lawno nyasaye ok oduoki ok awuondi nyasaye duoko lamo mochomo wuode tir ochomo wuode nang'o jesu pake iwinjo mana ka ng'adene to ah, muofu cha iluonge ni ng'a batimeo katimeo batimeo katimeo wacho niya wuode daudi iwinjo mano osefwenyo yesu gi nyingene mag muma madongo osefwenye Koro kata kowacho gima odwaro to osefwenye osenene gi chunye hmm? ma Johana cha ochako dogo were chulo mafutibu ni Yesu aneno gi chunya wanga me chunya nene ndalo duto wuoyona ka inine Yesu kata imuofu mar wang' ma oko tinene chunyi tiwinjo ka chunyi onene to neno chang chunyi onene to neno mwandu chunyi onene to neno dhako chunyi onene to neno nyithindo, chunyi one gik makwanogo. Tiende kineno Yesu kane gionge to gibiro, kane gionge to gibiro e yo makare, e yo maber. Mane kaka Yesu tiyo. Yes, ok niya ni iketo siti mbele ni sama tin eh, akwamo akwamo gi nyithindo, alewo gi rent, alewo gi loan, alewo gi ah, pana pana ne Yesu ja Nazareth. ni uh, amara ikonowa ni kik waul chandruogwa nyim nyasaye hapana awacho niya kiseng'eyo kaka fomula fomula mitimogo kwano kwano yot sasawa to ng'ama kia fomula mitimogo kwano mane ng'ama lokore oding lori ma kata achiel mede achiel otame to kae timiyi fomula niya achiel kama koro kwan kede achiel kama kimedo achiel kama tiriwogi gigi gin adi kata kia fomula kata kia kwano ang' niwachi ni ni mano pod kia kata wachi ni ni ariyo medi ariyo ikoni ariyo tiende niya ma achiel ma ariyo ma achiel Mar ariyo, gigi kimedo gi gin adi? Mani koro low formula, low process. Mani momiyo jomoko otugore gi kasra kasra. Eh, ng'wono romo, eh, ng'wono romo. Ng'wono ok dhi gi ujinga, ng'wono ok dhi gi paro mudinore. Ng'wono dhi mana gi paro maliw nikech ng'wono neno Yesu. Bende momiyo wacho ni ng'wono mar Yesu. Ok ni nitiere ng'wono moro modakie e piny moro man Venus to Yesu to odakie piny miluongo ni heaven. No, ng'uono en ng'uono mar Yesu to yawo paro duong' gi pak gi loyo gi nyalo odok ne Yesu Kristo Ruoth. Yeah, ibiro wacho nang'o? Ni kosi wana riambo, ok ariambi. Gimomiyo ok ariambi, dongo ni ikie muma ne Paulo ni, Paulo ni oneno Yesu ma Yesu ogoye piny gi punda ka oidho punda mawang'e eh? gik moko molie machalo kalagakla nitie kare jochiende moko mowinjore ogwuoge wang'i machalo kalagakla jochiende mag nikech gik bende iseneno ng'eny iseneno gik modhuro monigore omol kawuok e wang'i gik miseneno dhuro gini e pachi kanjo kata ok ni gimoleo ginyalo bedo e wang'i ma physical to gini e pachi kanjo gik miseneno dhuro iseneno jolemo molal mano be ni e pachi kanyo wang'i osetero iseneno Mm, joluyo kiang'owa iseneno yien iseneno yedhe iseneno osiptande iseneno dakteche mano be iseneno to kawuono oningore gigo mol mondo wae wang'i mondo ine yesu pir wuod jehova moketie iluongo ni tal mar kalvari jal ma nochungi achiel kende ma jochiende oluoro ni ka unung'iye Ere kaka Musa nochungo thuond mule thim, e kaka nochung nyarombo ni jomong'iye jomong'iye mong'iye to kata thuol okayo gi sum obed sum mar ukimi kata okai kawuono to in wang'i chomo mana ka Yesu ok ibi tho eh, kata obed mana korona eh, momaki eh, gir tifuolo tithung' to in ng'iye ng'iye Yesu ok imetho nikech nyasaye ni kodi apako yesu ja nazareth godhiambo kata sida nitie ma ji yanyi ni ok ninyal mm, idhier ok ninyal in ok ikia in kia ngowa ok ninyal joyalo oseyalo gi wetini giseyanyi mana kaka ne giyanyo sara ma migumba gise haleluya duong' odog ne yesu to kata kamano in wang'i kik igol kuom yesu wang'i kik igol kuom Yesu. Ibro wacho ni abro neno Yesu kanyo. E, e ondiki weche ne weche ne mondiki kagi e, en haleluya nikech the word en en wach ne no mondo iketie wang'i nikech wach ne en duong' odok ne Yesu nyaka chieng' moro machielo jowadwa adwa ni mondo alam ne ng'ato Nyasaye godhiambo sani awinjo teko maduong' kamol omol omol kokalo aore kaachiel koda gwenge en aora omol molo aora mar Nile moa e piny Victoria mochomo piny Misri obor be oloyo Mississippi River man e piny Amerika yes kata in gi sida mogangore motirore mapek kata jochiende moko nie mbele ni machalo Goliath in kik ing'igi wacha ka Daudi nowacho ibiro na e nying Tonga Baja to an abiro ni e nying Nyasaye maduong' miluongo ni Nyasache Israel ema biro go. In ibiro dago jusi mag jo misenego. Eh, jachien ibiro dago jusi gi kaka isechando jomoko miketho pachgi. To an abiro biro amolo sani e pap. Abiro gi nyingi Nyasaye miluongo ni Nyasach Israel. Mm, ka ka Israel bor to wachna biro ni e nyingi Nyasaye mar okinyi kamara kata jayandi kaw kanyo mondo iket e jayandi abiro ni nyingi kata ka wuoru jayalo kata ka mama ujayalo kata ka ng'o ng'at moro moro moyie ma un go gi covenant ulul nyinge sani mondo walam ni nyasaye maduong' nyasaye mar jokedo nyasaye mar ume loyo duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko dogne yesu haleluya paki amina ruodh kedo ruodh kue Erokamano nikech wang'wa wachomo kuomi kama nitie konyruokwa. Wang'wa wanyaka wachomna kuomi. Gige pinygi magi to kalo gi yamo, gikalo ka tipo. Kata obedo ni jachien wuotho ka gasumbi koruto komanyo joma dongam. To wachni ka waketore to wachni ne man gi misingi kendo en ma en mise motegno ma ok yiengni. Aketo Akwayo mama cha mondo obedie lweti Nyasaye maduong'. Akwayo nyako cha mondo obedie lweti. Akwayo kijana na akwayo jaduong' no, akwayo uh, miyo no. Nyasaye maduong' ng'ata ng'ata bende winjo dwonda. Kaka giwinjo dwonda no Nyasaye kaka timne gi ono. Ono mari mondo omol kuomgi. Osetegi olugi rondi. Olugi kaka tond rabuon. Ono no mondo olugi rondi kamoro amano ma ginitie. Olugi e bedroom, olugi e sitting room, kamoro amano ma ginitie ofisgi, kata ginie ndara, kata giwuotho, kata gitimore Nyasaye maduong' Unu mar ni mondo lugi apako nyingi ma nyaka chieng' duong' odog ni kuom sani e nying Yesu Kristo ma Janazareth. Hallelujah. Amen. watudre odhiambo sani igo sime ior sms gima nyasaye owachoni itimie neno gima nyasaye omulie itimie neno nyasaye mondo ogwedhi nyaka wachak warom kendo haleluya duong' odog ne yesu kristo